Kemm hi xemx illum? Ma naħsibx li se narawh lil Liam illum għax żgur mhux se tagħmel xita.
Hello tfal, kif intom? X'ġurnata sabiħa hux! Jien nippreferi ġurnata bi ftit xita fejn sħab l-iqtar jistgħu jinżlu mis-sħab. Dan l-aħħar snin kien hawn inqas minn sħab l-iqtar li niżlu mis-sħab bħala xita. Minix nifhmek li hemm. Tafu x'inhu l-bdil fil-klima? Mhux meta jinbidel it-temp? Mhux eżatt.
L-ewwel nett tridu tifhmu d-differenza bejn temp u klima. Temp hu dak li jseħħ f'post u żmien partikolari. Pereżempju f'Malta, it-temp tipiku ta' Lulju hu sħun u umdu, b'xemx tiżreġ u lanqas sħaba fis-sema. filwaqt li f'Jannar tkun ħafna kisħa u xita. Iżda meta nitkellmu dwar klima, nirreferu għat-tip ta' temp li nsibu f'reġjun iktar kbir u matul żmien twil. Malta ngħidu li għandna klima Mediterranja, infissru li ħafna drabi għandna żewġ staġuni prinċipali, staġun sħun u xott li fih ikun hemm perjodi twal mingħajr xita, jiġifieri qisu bejn Marzu u Settembru, u staġun ieħor, qisu bejn Ottubru u Frar tas-sena ta' wara, fejn tagħmel aktar xita. It-temp ivarja minn post għal ieħor, anke f'Malta stess, iżda l-pajjiżi tal-Mediterran nistgħu ngħidu li għandhom l-istess tip ta' klima. Naħseb qed nifhem. Allura il-bidla fil-klima xi tkun u għaliex issir? Bidla fil-klima tirreferi għal meta l-klima tad-dinja kollha tibda tinbidel. B'mod naturali, bidliet fil-klima jieħdu ħafna u ħafna snin biex iseħħu. u għalhekk il-ħajja tad-dinja tilħaq tadatta bil-mod. Iżda xi drabi jiġri xi ħaġa li tbiddel il-klima tad-dinja fi żmien qasir ħafna. Meta jiġri dan, il-ħajja fuq il-pjaneta ma jkollhiex ċans tadatta. Illum din il-bidla mgħaġġla qed joħloqha l-bniedem għaliex qed juża l-faħam, iż-żejt u l-gass biex jipproduċi l-enerġija, l-oġġetti li nużaw u biex jivvjaġġa minn post għall-ieħor. Ħafna gassijiet li qed jintefgħu fl-arja qed iżommu s-sħana. U l-proċess naturali li jżomm it-temperatura tad-dinja kostanti ġie mgerfex u issa t-temperatura tad-dinja qiegħda togħla. Imma jien fix-xitwa xorta nħoss il-kesħa. B'temperatura ogħla ma nifhmux dak li nħossu f'xi xahar partikolari, iżda t-temperatura medja li jkun hemm sena wara l-oħra għal reġjuni u żona partikolari. u l-bdil fil-klima fuq numru ta' snin qiegħed iwassal għal temperaturi ogħla tal-baħar u tal-arja. X'jiġifieri temperatura medja? B'temperatura medja nifhmu dik it-temperatura li jkollok meta tieħu t-temperaturi kollha u ssib il-bilanċ tagħhom fuq perjodu ta' żmien, sena jew aktar. Qisha t-temperatura tan-nofs mela. F'Malta, it-temperatura medja fuq sena hi madwar 23 ċentigrad. Iżda bħalma tafu, fix-xitwa jkollna temperaturi ħafna aktar baxxi, eżempju, disa' ċentigradi, filwaqt li fis-sajf ikollna tempraturi ta' aktar minn tletin ċentigrad, iżda meta tikkonsidra sena sħiħa, dawn jiltaqgħu fin-nofs, madwar tlieta u għoxrin ċentigrad. Ovvjament, it-temperatura medja hi differenti bejn reġjun u ieħor, it-temperatura medja fil-Mediterran se tkun ogħla minn dik tat-Tramuntana tal-Ewropa. X'jiġri meta togħla t-temperatura medja tal-baħar jew tal-arja? Meta togħla t-temperatura medja tal-baħar jew tal-arja, jibda jkollna temp aktar estrem, is-sjuf ikunu aktar sħan b'nixfa ikbar, u fix-xitwa jkun hemm aktar ċans li jagħmel maltemp aktar qawwi. Dan kollu mhux tajjeb biex nikkonservaw l-ilma li għandna, għaliex fis-sajf, meta aħna u l-ambjent l-iktar li jkollna bżonn l-ilma, l-inqas li nsibuh b'mod naturali. Filwaqt li fix-xitwa, ix-xita tinżel kollha f'daqqa, ma jkollhiex ċans tidħol fil-blat bil-mod il-mod. u għalhekk l-ilma jintilef għax jispiċċa jmur lejn il-baħar. Apparti hekk, l-ilma pur li nsibu fil-widien, fil-lagi u x-xmajjar jevapora aktar malajr u dawn jibdew jixxuttaw. Art li jkollha ħafna ħaxix u siġar tista' tinxef u ssir qisha deżert. Minħabba tempraturi ogħla, is-silġ tal-muntanji u dak li hemm fil-poli tad-dinja idub, jispiċċa fil-baħar u jogħla l-livell tal-baħar. Bliet u rħula li qegħdin mal-kosta jistgħu jiġu taħt l-ilma. Ma għax biża'?
X'nistgħu nagħmlu sabiex dan kollu ma jseħħx? Intom it-tfal għandkom vuċi. Qed nitkellmu dwar id-dinja tagħkom. Allura importanti li anke intom tagħmlu l-parti tagħkom fil-ħajja ta' kuljum. Użaw inqas elettriku jew użaw enerġija rinnovabbli bħal dik tax-xemx. Importanti ħafna li ma taħlux la ilma u lanqas elettriku. Meta tkunu se tmorru xi mkien, agħżlu t-trasport pubbliku jew imxu, f'Malta d-distanzi mhux kbar, allura għal distanzi qosra tistgħu ma tużawx il-karozza privata, inqas karozzi jfisser inqas emissjonijiet. Ħudu ħsieb l-ambjent u iżirgħu aktar siġar. Is-siġar jgħinu biex titnaddaf l-atmosfera għaliex jieħdu l-gassijiet li jwasslu għat-tibdil fil-klima u minflok jagħtuna arja tajba u nadifa. Naqqsu mill-użu tal-prodotti li biex isiru jużaw ħafna ilma jew enerġija. Użaw inqas plastik, irriċiklaw u erġgħu użaw, minflok terġgħu tixtru mill-ġdid. X'lista dik! Biex ikollna bidla għall-aħjar hemm bżonn ħafna xogħol, iżda jekk kulħadd jagħti sehmu, jista' jkollna dinja aħjar, anki għalikom it-tfal. Illejla, nitkellmu mal-ġenituri u naraw x'nistgħu nagħmlu flimkien. U għada l-iskola nitkellmu ma' sħabna u mal-għalliema biex kulħadd jaħdem ħalli jkollna dinja aħjar! Tfal, dejjem ftakru li daqsxejn ta' kull wieħed u waħda minna flimkien jagħmel differenza kbira. Kull qatra tgħodd.
Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.